atiefoɔ ne awefoɔ mekyɛ mo baabi bia a mohwɛ mo fie mɛɔ fie mo mmɔnten so mo nnwuma so baabi bia a wɔwɔ na ahwɛ hwan ne boafoɔ dwumadie ɛyɛ mo somfo amadu fie adepa Nna mede dwumadie yi rebrɛ wo. Dwumadie yi yɛ dwumadie a yɛyɛ na yɛde aboa yɛn maame nom, yɛn papa nom, yɛn nuanom a sɛbi ɔntumi nkɔ noɔ mma na ɔpɛ sɛ ɔnya biribi mpo akɔwa wɔn ano. Ɛnnɛ nso yɛaba abɛpue Central Region, ɛyɛ Kasoa, ɛha na yɛaba abɛpue. Yɛn maame adeɛ nyinaa, Mrs. Kwarteng, ɛna ne dɔba Yima nti na yɛaba abɛpue ha. Yɛne no rebɛtwetwe nkɔmmɔ. Ne yɛbisa no sɛ, So ne ba no yareɛ no, ɔbaa asase yi so na ɔbɛfaeɛ anaa sɛ ɔde firii yafunu mu? Maame, na ho te sɛn? Wadwoe wɔ n'ani ase. Yoma, wei deɛ hwan ne boafo dwumadie? Sɛ nnɛ yɛaba wo nan ase a, ɛnyɛ biribiara sɛ ɔdɔ ba Yima nti a. Ne yɛbisa sɛ Yima yareɛ no, ɔbaa asase yi so na ɔbɛfaeɛ

Na ne maame bi wɔ hɔ na metie meka na mede no kɔɔ hɔ nti mede no kɔɔ hɔ na maame ma ɔsɔɔ no garlic ɔsɔɔ no garlic no bɛ ho ansiiɛ nti ɔho ansiiɛ na yɛbaa fie nti yɛbaa fie yɛwɔ hɔ ara na asen aba bio na mesan de no kɔ yɛkɔɛ no nso yɛntena ase kakra na ɔma me duro sɛ mefa nsa

Yɛba afei na ɔntumi nnante koraa nti yɛde no tena wɔka mu, ne nkwadaa mu wɔka mu na yɛpuhyi no saa na nkaka nkaka nkaka mpaebɔ mpaebɔ ano ɔde bɛnante yie. Efi deɛ ɔnante wie koraa no a ɔtumi yɛ biribiara ɔte hɔ ara na wate ahwe. Ɛy ɔte hɔ ara na wate ahwe. Mode aduro no maa no wieeɛ akyire no, ɔsan bɛnanteeɛ? Ɛɛ. Ne fa yɛ sɛ nkura no he ɔbɛ nantee no kwan tumi nante nante efe deɛ owie ɔbɛ yɛ wei ewie ofe deɛ ɔte hɔ aa na wate ahwe ɔte hɔ aa na nkɔla no di agorɔ na ɔmo afrɛ no yima maame yima te ahwe oo na ma kɔ fa no na mede me nim sɛ ɛyɛ biribi na mede na aba nti mprapra no ho aa na wasan ɛkɔ kɔ di agorɔ ɔmo wɔ hɔ aa na wasen ate ahwe nti ɛyɛ saa no kora sɛ mema no kɔ di agorɔ nkɔla no nti.

Ɔpɛ sɛ mebɛn no wɔ ne nkyɛn. Metumi gya no hɔ kɔ baabiara. Ɔnim sɛ ɔno na otumi sɔ aduane mu di anaa nsuo. Sɛ ɛpo de, ntumi nyɛ hwee. Me na metete aduane ma no. Me, medware no, meyɛ no biribiara.
Na ɛba sɛ ne nua nketewa no mpo, wɔn wɔ sukuu komm ne ade no, ɛno no, woyɛ no sɛn? Wogya no hɔ anaa? Mede wɔn kɔ deɛ a. Megya no wɔ hɔ na mede wɔn akɔ na maba, mayɛ fast na maba na wabɛhwɛ me. Okay, mebisa sɛ, oh, sɛ mo moyɛ mokɔ asɔre? Pakyɛ. Ah, okay, na ɛbaeɛ no, w'asɔrefoɔ ataa w'akyi sɛ wɔbɛboa wo ama wo ba no yareɛ no, ɔsɛ Obi wɔ hɔ a like ɔwɔ asɔre mu a biribi saa ba a, asɔrefoɔ pushi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwadaa no bɛsan agyina ne nan so bio. Ɛno nso ɛho Sɛ asɛm. mpakyɛ yɛ ɛbaa ɛsa na yɛ wɔ akra that time na me kɔ ɛyi pentikɔs baa yɛ nka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo anyɛ hwee.

Sɛ mmoa de
no mmoa no bi sɛ sɛ so um akra no wɔ ho ɔsɛ um meka n sɛ adwumasɛm ɛno hia me pa because wosan wɔ nkra nketenkete edi w'akyi na ɔpapa ɔno nso so yɛ adwuma bɛn na sɛ ɔno etumi sɔpɔte kakra no ɔno ɔyɛ adwuma bɛn. Papa ɔno nso yɛ ɔkɔm ano. Ɛna nso ka ma mpakyɛw ei ɛyɛ asɛm o ɛsefo asɛm no awerɛho yie paa sɛ mese koraa from sɛ wanyini sɛ abosome nko no nine months ei ɛnyɛ asɛm ketewa o na wawo abɔfra bɛ wiase na three years koraa na adwodwo kyɛ sɛ wada asɔre wonka bi nhyɛ mu Akora no ntumi nsɔre, ɔntumi nyɛ hwee a sesei no um, wei dɛ mpakyɛ ma ɛmbu sɛ sesei yima wɔ how many years? Sesei ɔ 17 years. Hey! Ɛyɛ asɛm o. Na maame no atumi atena ahwɛ ne ba 17 years nyɛ asɛm ketewa. Eti mesrɛ wo, ɔdɔfoɔ baabi biara hwɛ dwumadie yi, ma ne nka w'akoma. Adesrɛdeɛ na yɛde reto w'anim. Ma no nka w'akoma. Yɛsrɛ wo. Na number no a ɛgu screen no so no, fa. Mobile money, deɛ wobɛnya biara, sɛ ɛyɛ coin, one cedi, deɛ ɛbɛka w'akoma biara, yɛbɛsɔ mu na yɛde aboa yɛn nua barima yi. Woaka sɛ, Nyame nhyira wo, na baabiara a wowɔ biara, Nyankopɔn akɔ so ara ayɛ wo kɛse. Yoo, yɛto ayɛ nkɔmmɔtwetwe no so. Ma me bisa sɛ, ɛbaeɛ no, ɛɛ wo kunu busuani bi anaasɛ wo busuani bi atumi aba sɛ ɔbɛboa wo adeyɛ mu ɛfa like ɔn sɛ sesei w'asa obi aka no obi aba sɛ ɔbɛboa wo adeyɛ mu ne saa nneɛma no. Mpakyɛ dabi sɛ me wo me me me nua no sɛ me wo ɔmo saa no a me maame na ɔba bɛhwɛ me ɔbɛhwɛ me aa nti bɛɛ sɛ three months na ɔkɔ. Na me ara meyɛ m'ade nti me ara na meyɛ m'ade yi.
Okay, mpakyɛ wo de sei baabi a mo wɔ yi ɛyɛ mo ara mo fie anaasɛ? Mpakyɛ yɛ ha yi. Mpakyɛ yɛ ha. Okay, ɛfa akora ne yareɛ na esu ne ade no. Okay, nkɔmɔ no ayɛ m'awerɛho nti mentumi kɔ ntwa so. Ti, yɛrekɔ break aba. Ahwɛfoɔ, nkɔmmɔ no awerɛho yie papaapa. Hmm, me se koraa afe. Ɛmo. Sɛ wohu akra ne ɛka n'asɛm no a ɔho. Wohyɛ ne picture paa, ɛfiri three years no. Picture beauty a akra no bɔ a, a ɛnɛ payareɛ nti no. ɔntumi nkɔ na ɔntumi mma ɔdɔfoɔ mmɔ pɔ. Nanso yɛrekɔ aba ne abɛto yɛn nkɔmmɔdwe, yɛrekɔ akɔgye nkratoɔ aba. Aboafo bebree na ɛhyɛ yasene. Ɛyɛ Med Films Production. Wɔn nso ɔpɛ sɛ ɔyɛ actress anta. Ɔpɛ sɛ ɔhost program te sɛ nna me host program yi a. Wɔn nso baabi bia ɔwɔ biara wofrɛ wɔn a wɔn nsa ɛbɛka wɔn. Afei nso. Ɛm my my crown my crown ɔmo nso ɔmo tɔn tiles sɛ wopɛ tiles a nsuo koraa ka wo nan na wonam so a wonhyɛ hɔ a tiles papa paa ɔmo asoɛyɛ ɛna wo nsa ɛbɛka bi afei nso holy worship prayer ministry ɔmo nso ɛyɛ asɔre. Ebi bia obia sɛ ɔpɛ sunsum mu sɔfo like sɔfo a ɔbɛtra w'akyi wɔ sunsum mu ama dwumadie bia wodi no ɛbɛkɔso no yɛ papa nso sɛ wofrɛ no a ɔno nso bɛyɛ wo mmoa so ɔbrɔfo kɔso ne dwumadie yɛgye nkratɔ aba.

dwumadie yi, wɔn a wɔsɔ yɛ asene a yɛde dwumadie yi brɛ MF Production. Wɔn pɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ actress sɛ woyɛ event wopɛ sɛ wɔn mɛtwa ɛyɛ ayie wedding wopɛ sɛ wo host program sɛ na mete ha amadu fi adepa me host program no a wɔn wɔn wɔ kaasoa wɔn headquarters ɛwɔ kumase sɛ ɔpɛ sɛ wɔn ba no bɛyɛ wɔn a wɔn namba yɛ 0245 42 58 84 0245 Foto, five eight eight four Baabi biara a obi aforo hɔ no, wɔn nso bɛba abɛyɛ wo hene. Afei nso, me, my crown, my crown, wɔn nso na asɔ yɛn asen a yɛde dwumadi a ɛte sɛ yi rebrɛ wɔn. Wɔn nso so, wɔn wɔ Kasoa, Crispo City, wɔn, wɔtɔn tiles sɛ wosi wo fie. Sɛ mo yɛ asɔr baabi adwumadie bi a wodi bi a wobɛhia tiles bi a, tiles papa paa, asoɛeɛ, ɛne my crown kripo, my crown kitchen, my crown kitchen. Wɔn nso wopɛ sɛ woba anaasɛ wopɛ sɛ wofrɛ wɔn na wɔbɛyɛ wɔn bɛyɛ wɔn anaasɛ wɔbɛ deliver bi ma wo a, Ɛyɛ zero two three six two one nine five one nine four zero three six two one nine five one nine four baabi bia obi a wɔn nso so wɔn bɛyɛ wo afei nso holy worship prayer ministry sɛ wɔpɛ sɔfo panyin spiritual father sɔfo a ɔbɛka nyamesɛm. Ama wɔasakyera afiri nneɛma bi a ɛnyɛ ho a ɔno nso so ɔmo wɔ Kasoa, Ano Town, Rock City, yɛ papa baabi biara ɔwɔ biara frɛ no ɔno nso so bɛba na ɔne wo abɛkyerɛ Nyame asɛm a nkwagyeɛ ɛwɔ mu. Yɛ papa yi namba no. 0244 42 97 37 0244 42 97 Atare sɛm bɛbi bia obi afɛre papa yi na ɔno nso ɛne omɛkyi nyame asɛm a nkwagye ɛwɔ mu yo ahwɛfoɔ yɛakɔ break aba yi deɛ ne yɛtoa yɛn nkɔmmɔtwetwe no ɛso maame yɛakɔ break aba yi ne mebisa sɛ ɛm dwumadie yɛ hwan ne boafoɔ sɛ yɛbɛboa a ɔmo ɔmo ntumi nkɔ no mu mmoa sɛ wobɛyɛ no. Nti yɛbisa sɛ, Kwan ne boafoɔ no, wobɛhia mmoa afiri Ghanafoɔ hɔ saa berɛ yi? Nasa no yɛpɛ sɛ wohyɛ camera anim na wofiri wo pɛ mu ɔhaw biara a sesei ɛda wo so no, wobɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso ɛbɛyɛ wɔn.

bebree wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Yo, yɛ maame se Ghanafoɔ a saa berɛ mo hwɛ dwumadi yɛsrɛ mo adesrɛgyeɛ ɛne yɛsrɛ mo ɔsesɛ sika fam nneɛma fam deɛ bɛka wakoma biara a wɔde bɛsɔbɔte Yɛn nua barima yi ma no yɛ maame sɛ ɔbɛgye na wada wo ase na waka sɛ Nyame nhyira wo. Hmm, afei nso yɛn nua barima wapɛ sɛ oboa yi ma sɛ ɔde no bɛkɔ hospital. Ne hospital fam wobɛboa no na abɛso na watumi anante biom anaasɛ ɔnyɛ hyii hyii koraa. atsena mu no, nso sɛ ebɛgye na yɛabe-yɛb-yɛgye so a yɛde kɔma yɛn nua no yɛbɛsɛ atwa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛsɛ abeyi na yɛahu mmoa no a mode boaa yɛn nua bɛɛma no. Na waka sɛ, Nyankopɔn nhyira mo. Nti baabi bia a wɔ bia, ɔdɔfoɔ, yɛsrɛ wo, adesrɛdeɛ, kɔ yɛn nkotodwe anim, yɛsrɛ wo bɛboa ase, yɛbɛka w'akoma, sɛ ɛyɛ kwan W'ase
deɛ ɛbɛka w'akoma biara mesrɛ wo ma no nka w'akoma ne bɛboa afei nso yɛbɛba na wo a woboa yɛ no sɛ moyɛ asɔre sɛ moyɛ akuo sɛ wowɔ wo fie nanso bɛbɔ dwumadi frɛ yɛn. Frɛ yɛn na yɛmmɛkyia wo. Yɛbɛkyia wo. Deɛ wode bɛbɔ biara, yɛbɛkyia wo ankasa na yɛasan abɛ yɛasan abɛyi wɔ TV yi so na obiara ahu mmoa a wode boa yɛn nuabarima yi. Nti yɛsrɛ wo, boa wate. Boa. Yɛn nua yi nka sɛ Nyame nhyira wo. Na sɛdeɛ Nyame ahyira wo kodoɔ no, Nyankopɔn. akɔ so ahyɛ wo kɛseɛ. Ɔdɔfoɔ boa wo, ɛmmoa. Ɛmmoa nti na ama de fie ade pa. Mato airtime yi a, me se me de boa yɛn nuanom a wɔn nni bi. Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛhu wɔn haw. Ɛhaw a ɛda wɔn so. Nanso so wɔyi bi aboa wɔn. Wɔn bɛka sɛ Nyankopɔn nhyira wo. asɛ de nyame ahyira kwadwo no akɔ so ayɛ kɔ so ɔsɛ sɛ na mo mo yɛ maa no nua mu kuma sɛ nyankopɔn nso so ɛbɛ yɛ ama wo tɔdɔfoɔ boa wate nyankopɔn ɛkɔ so ɛnyɛ wo kɛse maame na mebisa sɛ yima

nti ɔmo de machine bi hyɛ ne ti bɛyɛ sɛ three times koraa ɔmo se ɔmo nhu hwee yɛkɔ fisio so ne nsa no yɛkɔ fisio yɛkɔ yɛkɔ yɛkɔ yaa saa na ebi beebi na kasa nti yɛgya so mɛmi bɛgya mi kasa nti ahosuo obi pɛ sɛ ɔboa wa. Ne nhyehyɛe sɛ obetumi, dɔkta ka sɛ obetumi asɔre agyina hɔ bio, obetumi anante bio, anaasɛ sɛn. Yɛpɛ sɛ yehu sɛnea ɛbɛyɛ a nip, obi reboa wo a, ɔbɛsɔpɔte wo. Ate aseɛ? Ebia ɔbɛgye ato ne ho so sɛ obetua ne biribiara na wayɛ dɛn? Akora no asɔre anante. Ɛno na yɛpɛ sɛ yehu sɛ ɛnyɛ sɛ asɛe koraa anaasɛ sɛn. Ahaa.
Hospital na na yɛkɔ. Yɛduru baabi na aka sikasɛm. Nti yɛhwɛɛ sɛ sɛ yɛtoa so kɔeɛ a, anka obɛtumi asɔre agyina. Ate sɛ obɛtumi asa asɔre anante. Yoo, ahwɛfoɔ, wei deɛ, masom wɔ sei. Sɛ wobɛyɛ no mmoa a, ɛyɛ sikasɛm, sikasɛm. Ntsi na onntumi mfa ne ba no nnkyi no bio mu, anaa so onntumi mfa no nnkɔ hospital bio mu. Ntsi yɛserɛ wo sɛ mo yɛ ekuo, mo wɔ nsɔre mu, wo wɔ ofie, beebi bia ewɔ bia na apɛ sɛ wo boa yɛn nua bɛrima yi na ɔsan sɔre, wohyɛ yɛn nua bɛrima kama kama kama yi a, wotwa gu wɔ screen yi so a na ayɛ sɛ awerɛho yie paa, awerɛho papaapa. So wawo wo ba? Three years na akora no ntumi nsɔre nkɔ mma ne mpoa ma wɔ wo dwumadi a wodi sɔpɔte fie no. Wontumi nyɛ biribiara na wote fie. Ei, a mmɔfra saa ka ho, ɛnyɛ asɛm ketewa o. Ayefo, awerɛhow papaapa. Ntsi yɛserɛ beebi bea wo biara, adesrɛdeɛ na yɛde to w'enyim sɛ bɛboa yɛn nua bɛrima yi. Pictures yi a ɛda screen ani yɛ yɛn nua bɛrima Yima, aberantsɛ kama kama kama kama kama. Nso ne hyɛ yareɛ nti no ɔntumi nsɔre mpo nkɔ mma. Nti yɛserɛ wo, yɛserɛ wo, yɛserɛ wo, ma ne nka w'akoma wate. Baabi bia wɔ bia ma ne nka w'akoma. Ɛbɛyi bi boa yɛ nua bɛɛma yi no boa. Sɛnea ɛbɛyɛ a baabi bia Nyankopɔn hyira wo akɔduru saa berɛ no, wakɔ so a Ayɛ wo kɛseɛ sɛ ɛresi so bio sɛ moyɛ asɔre asɔre ana ekuo wodeɛ deɛ ɔbɛyi abɔ yi no yɛbɛba baabi bia obi ada frɛ yɛ yɛbɛba ne yɛbɛtwa ne yɛsan abɛyi ama wiase nyinaa ahunu mmoa a wode boa yɛ nua bɛɛma yi. So wo fie. Wo ba ma ne number no ɛne da no. Wode deɛ bɛkɔ akoma bia fa number no. Ne fa ne send biribi. Send biribi ne fa mmɔ yɛn nua bɛɛma yi. Na sɛ deɛ nyame ahyira wo bere waka so a ayɛ wo kɛseɛ. Nyame bɛhyira wo. Sɛ wɔfiri wo pɛ mu. Na wɔayi wo, woreyi bi abɔ wo bi a ɔwɔ ahohiahia mu saa berɛ yi. Nyame nhyira wo sɛ wobɛyɛ saa dwumadie yi. Wɔn a wɔsɔ yɛn asene a da biara yɛde dwumadie yi brɛ wo yɛ MF Production. Ɔmo wɔ kansoa ɔmo headquarters ɛwɔ kumase sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ actress ata wotwa ayie wotwa wedding woto ɔba din na wopɛ sɛ ɔmo mɛ twa kama kama kama kama kama ɛma wo no papa yi sɛ ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no a ɛyɛ zero two four five

Sɛ wosi wo dan. Sɛ wo moya wosi asɔre. Baabi biara sɛ w'adwuma mu a wohia tiles. Tiles papa a sɛ nsuo koraa ka wo nan yɛ na wo ti aso a ɛmpa wo nhye hɔ. Yɛ maame yi nso so wopɛ sɛ onya na ɔka asoa. Ɛyɛ Crispo city Amelia junction ɛhɔ ɛna ɔno nso so ɔwɔ.

Sɛ ɔpɛ sɛ ɔmu ara mfa mbrɛ wo nso so a, frɛ no, ɔmo de bɛbrɛ wo na wo dwumadie ade du. Cause afei nso Holy Worship Prayer Ministry, sɛ wo te fie na wo pɛ asɔre papa akɔ, wo pɛ asɔre a yɛ ka Nyame asɛm a ɛbɛ nam so ama wo nya nkwagyeɛ, na sɛ Nyankopɔ pie na ɛni wo nya, wa nyɛ yeraba. Ɔmo nso wɔ Kasoa, Anɔtown, Rock City, Wo sika so a wo se wo pe old timer sika a so old timer sika so kɔ anɔ town rock city ɛhɔ na holy, holy worship prayer ministry apostle david adomako ɔno nso wɔyɛ papa yi so ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no na ɔne wokyi nyame asɛm anaasɛ wogye nkwagye asɛm ɛfiri ne nkyɛn A ɔno nso so bɛnya no zero two four four four two nine seven three seven zero two four four four two nine seven three seven frɛ no baabi bia wo bia ɔbɛba na wabɛyɛ wo mmoa yoo yɛreba pɛɛ maame na ɔno nso de n'asɛm atwa toɔ koraa ato Ghanafoɔ anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ no mmoa maame pɛ sɛ ɔhwɛ camera nim ɔho na woka

Okay afei nso yɛpɛ sɛ woka biribi kakra kyerɛ wo kunu because ɛnyɛ kununom nyinaa na ebetumi ayɛ saa o. Sɛ na wa wɔkɔ so ata w'akyi ama kɔ awie no. Ka biribi kakra kyerɛ wo kunu. Fi w'akoma mu na ka biribi kyerɛ wo kunu baabi biara a ɔno nso. Mm.
Da.

Megyina ha meda no ase. Yo, Mister Kwati, sɛnea ɔyere sɛn no, ɔsi baabi pɛ wɔ biara. Nyame nhyira wo. Ɛwɔ ɛhobɔ akyitae pa a wode ma no. Afei nso, yɛde obi bia ase. Baabi bia wɔ biara na ahwɛ program no. Nyame nhyira wo. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛka w'akoma Na wo nso yi bi aboa yɛn nuabarima yi ho ase na me nhyira no, kɔ so ahyɛ dwumadie no. Me a medi dwumadie ho kyea me. Me deɛ ne Amadu fie ade ba, kɔ so ahyɛ me dasɛn no mu. Yɛde hyia.